Kawuono wagombo neni biro. Abiro. Jokanyaluo untie? Wantie. Jokarachuonyo untie? Wantie. Jokarachuonyo untie? Wantie. Bas. Asebiro mana kaka eh. ung'eyo ni an MC Sam. Eh. Abiro ka koro malik mukalo. Nikech nalarora gi sa eh. mondo kik sa ong'ada kaluwore gi kuma ne antiere mana adres jowa. Tele wacho mang'eny. Oh, kang'ado wachni machuok apani ung'eya kaka MC Sam. Asebedo ka dwaro piny to e thuolo mokalo ne ok ayudo piny kaluwore gi weche moko mane obedo. En adier ni nokwala bed mos. Bonsa, bonsa, nyathini thaga. Bonsa magang' ne negi. Bed mos, bonsa be ing'e ni bonsa nyalo kawo chunyi sani oko. Bonsa maga Umbe nyaka ubed jok ma pachgi liw. Ok unyal bukoru ka ukete ewi pikipiki na chung'e to gacha to cha chungo kacha. Nyaka ulok pachu. Jatelo wuok Manga Islam chudo mbele, unang'. jatelo. Jo- Jokanyo luo untie. Wantie. Jokarachunyi untie. Wantie. Ogina koko osebedo ka chanda seriously. Niembo dwa piny. Apenjou, ng'ato kono unodwa piny 2042 Ogina onge kuma dhi. kendo iwinjo konyisi ni chae dhi wuok Kericho through pipes kabiro kanyo karachuonyo ka. Jodalawa be nyalore. Jodalawa be nyalore. Ibanowa, bonsa, neg nyathino, neg nyathino. Adwaro kwe. Adwaro kwe. An kama antiere ok adwa koko. Iwinja? Ere nyathi cha? Biane ka, ere ge? Bonsa un nyathi ma kelo koko cha? Apiya Omera ine mikelo koko. Ah, ah. Ine mikelo koko. Ah, okan. Iwalo kamanti. Iwalo okan. Chiet buok. Dikucho. Senzi. Mjinga. Tumba. Anyalo lo. Jinga ura lo piny. Bas. Adwa kono ni an kaka antine ka ng'ama pache lew. Ang'amo dhi sikul, ang'amo somo. Koro kaka jatelo, akonou ni kik ukaw mbuchu uter kama geno uonge. Dong' mane mane mane genowa? Dong' mane wach mwang'iyo mbele? Ni ng'ato wuondu unudwa omonu chaye Kericho ringo through pipes kabiro kara chwonyo ka. Mano be gima nyalore. Jatelo gino iyi. Jodala ok nyalre. Ogino Ibiro koko. gina koko wacho kaka opponent mara mwadwaro godo presidential candidate 2042 nyaka chini kisungu wacho ni the microecology of the pelvic garden of a cow where this pandemic can congrifies you to kenya untie gini donga cow bas now straight tumai kinene ichiwacho nango gi kisungu cha manifesto tumai manifesto omerero kamano kuom konyang na mi 50 yeah. tumai manifesto gima koro timore en niya aburo mek suwa ni joma wangegi wengegi okethore te oloknegi wang' manyien bed ni gin wang' rombo bed ni en wang' donki kik ipingi onge pingo Rafuok king'e ni rafuok irwako ni lak manyien, obed lak ma bonoko. Kaw lagno with a lot of gine respect dong. Yeah. Yeah. Jobondo, jomani gi robo- robondo, robondo, E paro na robondo. gik ma wa bonsa bonsa bonsa da kuria bonsa. We we we nyieno, Jatend ayie. we nyieno. Piny sano biro mayore yore kendo nyaka uyier sirikal ma un uwuon ema udwaro. Dong' mane genowa? Dong' mane gombowa? Kata an koro ang' nakaw jukumu mar pamo pieru achiel kachiel. Anyalo gowu kata mana bunde. Omera dhi omna bunde gari. Dhi omna bunde gari. Ha? Iyo wang' serious kaluwore kaka uwuoyo koda. Bunge na nyalo ilo idho gari madhi maonge pesa mapok. Ah, yugi wa jamna. Bunge na nyalo nindo kake. Mi wa jamna. Ok anyal yuko jamna kaluwore gi kaka wa approacha. Ubiro ira nang'ono. Ano kawa kendo ne lokuru pachu. Lokuru lokuru pachu. Bas, koro rong'onde duto te mantiere gi tielo mantiere gi kisran kendo e tielo mokethore adhi golo tielogo te tirwakonegi tielo ma pachgi liw tielo matiyo te rong'onde biro nyamo ng'wech ka aduwa dong' uyie jokana chuny uyie odiblo yie pok wayie Ogene yombi. Omera ai walo. Ai walo. Ini do. Ai walo. Ai walo. Ido. Gonza. Gol tiende ma korka chich oko ikel na kadhi atu- ami nyithindo tugo dala. Gol tiende ma korka chich oko. Bas. Kopogore gi mano ne japiko duto. Abro make sure ni pikipikni ma sani udhi riembo gin pikipikni man gi kombe mayom kendo ketnegi nyaka koson munyalo yiengorue koro uriembo ka un comfortable jothurwa uyie jothurwa uyie bas an koro aonge weche mang'eny madhi wacho to kapok atieko tagombo mar konou ni jodalawa ng'e kama idhi goyo ombulu An an ng'ama osomo antiere gi pesa pan ung'eya. An an wuod Karachuonyo ka mak mana nadak Nairobi mang'eny koro ok unyal ng'eya. Dong' kamano. Eh, Eh, ilal tugo ahinya. onge. Kendo nyaka koro ulok pachu. Kenya masani kanyo biro mayore yore kendo kik ng'ato wuondu. Uwinja jopiny. Wawinji. Omeru ome, omeri winja. Wawinji. Anyalo iwinja. Wawinji. Ogina. Dong iwinjo wechego. Dong iwinjo bonsa. Jatelo wach matin. Jatelo wach matin, wach matin. Miwa pesa, wadadhi kuma wadhiye, miwa pesa. Weuru ba wach, beduru mos, omera. Beduru mos, sana sana in asomi ga, chieng' mabiro pani maber mabiro maki. Ok ibi ng'e ni an ng'a. Be ing'e ni iwuoyo gi jatelo? Kapok atieko, To kawuru gasedegi, ginok. Koro dhano madhi yudogi nyalo somo gima an. Koro mago nyalo go through my ginene, my pronjogental. Ano ka nyasomo gazet mogina onge. Pronjogental tissues. Ano ka nyasomo gazet mogina onge. Omera weri ka ogina onge. Omera. Gazet mogina onge ok abede. Sani koro telo mara abro ka- kendo Miwa adwoko pesa nine. ka onge to wadhi. Kata ok imiya telo, Eh. tibro kawe gi remo koro kaka idwarono. Ka en ngum to en ngum. Acha telo wadai jo. Bom sasa adwani mondo ubed ready. Miwa gimoro. Adwani ubed ready. Mokwongo abro Yieni ne. Mogik wawuo. Mogik abiro make sure ni koro japikni te oyudo tich. Wach mar apiko ok adwar e kaunti mar Kenya nikech oseyudo ni pikipiki ketho joma chuo miyo o, o jok ma ginene

mondo mi nawuo kodu. Ka ok kamano, to nyimine obedna kocha, to wete obedna koni, mondo ang'e kaka dwa miyou gimoro matin matin. Jodongo, un beduru mos, jodongo, beduru mos kanyo, un aduogonu. Koro jo rieduru lain koni. Lora uru ka. Mia abich abich, ka onge sinenendi.

in ng'a Eh? in ng'a Dongo bo- boza ni no. donge in ema nyithi kwalo rombega kendo ing'e ni wachno pod ni chunya ro- chunya pok orumo e wachno Kare midak Nairobi to podi kwalo rombe gi ne. jodalawa 50 bob upogo ji ariyo Ok anyal mano mano ok anyal mano ok akaw prabich.

Mara ine midong'? Kaw pesa no udhi inicham pesa no kendi. Aparo ni wapogore uru maber donge? Ana gi miya. Gina kaw koso ka kaw. Gina kaw koso ka kaw. Piny marwa.